Pakung le parkung ka tu le ka fa le vialte nan ka kal tak ding. Ka lunglennak le ka ngaihchiatnak hla thongkhat tein ka i hun i thawk tak lai. Ka nu hawi kei bangin an li deng hna maw? Dawt len hna, khuachin tluang thawk um.

rianṭuanmi zong hi mi hmetla tein mi duh tein Pathian nih thluachuahnak pe ko seh. I vei ah mah hi kan i zaihmi zong hi hmanthlak tete ro tete kan zaihmi hna zong hi minung rak zoh hna u law ka duhmi taktak cu ka hmanthlak tete le ro tete kan zaihmi hna kha ka duhmi taktak cu aw kan pa nih hin zeidah a tuah tawn kan pu zong nih zeidah a tuah tawn timi kha halnak ca kan rak ceihmi si ko e. Mah kha kha Pathian ṭih zaten nan nun khawhnak hna kha mah kha tete kan tuahmi tete kha rak hmu hau law catlap tete a zeihmi hmanthlak tete a zeihmi zong kha nanmah nih ṭha tein rak ruat hau na timi kha bia kan cah hna kai lawm tuk koi kung kan chim zungzal bantukin nang cu kan pa can na si nangmah tu nih hin zei paoh te na kan chimh na kan rel i tin nu i tin um u na kan ti zei paoh te he na kan tu piak e na cungah hin kan i lawm tuk e Pathian nih thluachuahnak an pe seh law na nu le na pa zong nih thluachuahnak kan an pek bantuk in lei ah Pathian ṭih za tein na nun chung vialte Pathian nih caan an hmanter ko seh nu le nu pa lawmhnak tampi kan ngei pa bo kan i lawm tuk hringhren e tu zing hi a dih tehnak a si mu ka pa Mi zong kan tampi ṭhiamṭhiam nanmah thawngin Pathian nih Lairam ceunu he khuasuah an pe hna seh law mu nan fale he. Ka fa nan bau ruangmang i mu ka inn hlam hna zongah zeihmanh santlai lo kan i lawmhnak lawnglawng hi si ko i mu ka fa na nu le hi kan hun zoh ko hmanh sau nu ding zong kan si ti lo kan tam ning le rawl zong duh duh in kan ei kho ti lo i atu hi na kan hmuh hmanung bik a si men ko lai ka fa mang ṭhau maw.

Malaysia nan rak thanh hlan i sungkhar pumhnak kan rak tuah lio i bia a simmi te pakhat ka phiah khawh lomi ca kan duhmi kha a si. Ka pa nih ka fale gai cu kan zeihmanh vawlei cungah ro timi hi ro awk ka ngei lo. Sifak fate in ngakṭah in a ṭhangmi ka si caah zeihmanh ro ka ngei lo e. Ro ka ngeih, nan ca i ro ka ngeihmi te cu Pathian zum bu te nan thih hlan lo nan nung lai timi te sungkhar pumhnak he bia kan rak cah mi khan mah le nan um hmun te ah khan phih lo ten rak um lo zu et lai um ni ka tra le nan si ka fa le nan si zongah Malaysia lai um ni ka tra le ka nau la ka fa le nan si zongah Pathian zum bu ten khoi ka hmu ni nan um pa wa cun ka pa lung thi tum kha tling lai ti kha cah ta kan du hna ka pa nih sung khau kum na kan rak tu a kan rak tu liao ti tam tling te kan rak um liao bia sim mi te kha nan thi hlan lo te rak phil thau lo ti kha cah ta kan du hna nan um nak hun Pa Pathian hi rak phih hrim hlah u. Pathian dawtnak nan nan nan Pathian dawtnak he nan i ṭhen nan phih sual a si ahcun mualphonak lungrawt theihnak lang tein a zulh hna nan caah Pathian hi tlaihsan bu tein rak ṭhu rak dir cio u ti kha nan sinah nan sinah sin na cah kan duhmi hna si kan i lawm tuk tlam a tlintertu ka ṭa le par ku sungkhar zong ka nu le ka pa kan lai phun arsa tha lo in um tik kanu zong thi se law mithi liam si a herh tuk ding mi hi tluk in tlamtlin ten kan han tu a piak i nan cungah lunglawmh nak kan ngai kan in la kan no te zong sebawi nih kanmah khua bantuk ah kan kan ruah mi ase ka pu le christmas dan lio zong ah a dang tete zong kan khua voi tam tuk a ra cang i kanmah hrang sing bantuk ah kan i ruah cangmi a si. A dih hlan lo te tlamtling ten fiak tiin hika an hi tluk kan sang tuk ah kan hngah ning hna cu zarhpini a si. Eh, dawtnak thinlung te he siabawi cung zongah kan i lawm tuk hringhran. Eh, nan cungah lawmnak bia simin cu bia cu biacah le chim ka duh ni si kai lawm tuk hringhran. Ka ṭa cung van biak pa. Ah, cung kam. Cung na fa si hi. Ite he nomi. Cem hung nau te si. Ite he dal len si. Ite he gloria si. Ngut kia le. Do cem tu su kale mi wa nung dia sia. An phan khlo e kan ma vie. Gloria le apa la kan ma lo en kan hak e.

Koikunga kan inn le kan lo te cu hun zoh lo ma hi sia kan lo thu kan tat ti te se lapu le in sia nang ka boy pan kan thar na na na tiak kan thar

Mah hi hranghring ah hin atu le tu te hi kan chiat ah kan ṭhat ah mah hi TV ah kan zohtu a si i khi kanmah cu PCC tikah dam tein Pathian nih thluahchuah i atu hoi hna hi tangka zong tampi an lan hna lo hi phiarti in peih vialte in a zeizong te tu hi ting hnih te lawnglawng dahkhua an lak hna hi hi tluk in an dawt hna i cucahcun a ca zong a thla rak cam piak lengmang u law a cungah kan i lawm tuk hringhran cun nan chung zongah tu le fale khika i ummi vialte na u le na nau le le na tu le na far le pawl he ṭha tein Pathian thei bu tein cun nanmah zong dawt le hriat tein khua rak sau ti kha ka tupa dong nau i ka ca kan duh hna maw nan zapi nan kui kan thlai hna kha Kung le par thlia khak na lawm tuk na hran nan puai cu kanmah si kho tak cun tam ding khan ah khen kan han ruah ko we Kherpa video zai piak tu cung ah kan lawm kan pu le tang dang kan nu da dang dang zong kan lawm tuk hring hran tam ding Cho cang. Tuchan ta hong mah hong hong kir na pu ve cang e. Ka lom tok pare ah kan ne thlu so an pe ko hla sai na pap ru te. Tura ram tin kor na sao lo. Hong me kan ni le tu se.